Who inspire us through their love journey. Uyu ndimurume wangu anonzi Clemens Mpasi, Mpasi. Eh, he's so handsome i heard he's handsome sezvo ndichiona zvishoma so ndisingazozi kuti vanhu vanoti ndizvo here but he's handsome caring loving he's a man Baba vanoda mhuri yavo. Ndichimupasita gara kwamakore iye zvino wakeni sei tatova ne more than 30 years tiri tose. She is very lovely in terms of family care saka muchiona tagara nguva yakawanda zvakadai eh, makore ese hapana patakamboita mahasels kuti takambonzi kwao takamboita mhere mhere katakadii so i can safely say she's a lovely wife falling in love with a person with a disability let alone someone who is blind when you also have a partial sight attracts a lot of criticism from the families pandakaonana navamubasi vanga vasingaoni zvachose tingati ziso ravo raiona just zvimacolors makala ma ungoti pamuwafuwa ndakabata white kana kuti pink kana chi asi hatingati raiona because raitova pazero percent e, saka inini kuti ndizodanana vamupasi ndava ndaona kuti ah, inini handioni nokuti kana une partial sight wakafanana nemunhu asingaoni zvachose nokuti at any given time That little site inopera zvachose saka pandakaona kuti hazvina ndaya nemunhu asingaoni asi chakangozonetsawo mberi ndechokuti vabereki inini baba vangu vaive vasingatodi kuti ndiroorwe nemunhu asingaoni saka ndakatombosvika padailema yekuti zvino zvavari kuramba ndoita sei asi inini nemurume wangu taidi taya takutodanana chaiko chaiko ndinorangarira mm, pavakaenda kunoroora first time vakatuma munyaya Eh, zvikanzi a ah, mwana wangu aroorwa nemunhu akaita sei zvikanzi asingaone zvikanzi dzokera hako unoti mwana wangu wadzoke handidi mwana wangu anorohwa vanhu vasingaoni mabegas most of them mabegas saka inini mwana wangu kuti aroorwe nemunhu asingaoni the achapesera apinda mustreet handidi vakadzoka munyaya yakadzoka tikazotuma zvemumwe munyaya takazo takaona kuti ah, uyu ndofunga atadza kunonyatso kutaura tikazotuma zvemumwe munyaya ndo pavakasvika vachinotambira asi inini nokuda kwangu ndandadozviudza kuti kamu kamu what inini ndichadini ndicharamba ndine murume wangu because ndiye choice yandadini yandada nokuti ndaziva kuti kana ndikaenda kune munhu ane ari able beded anogona kundida iye but maparents ake kana kuti hama dzake dzogona kusandida nyaya yemanga muchitaura yekugamuchirwa nehama kana kuti mainlaws inyaya yakaoma inyaya yakadisturba marelationships akawanda mumadisabilities nekuti vamwe vangaita kuti a ah, mai vangu zvavaramba hazvinga hapana zvatingatoita zvotokona zvakadaro But vamwe vanogona kuti a ah, kwewewe wazoya nemukadzi pano wakadero mukadzi akaremara iwe akaremara moda kutiitira jaro zichiri pano tinombofamba tichiba maprogram atombofamba tichiita isinga nenyaya dzakadaro ini chandingangokurudzira vamwe vedu vane madisability ndechekuti imi zivai zvamakananga kana makadanana muri moga muchiziva zvamakaita chimirai makadaro vanhu ngavasava discouraged nekuti hama dziri kuti chii nekuti imi ndimunoziva zvinangwa zvenyu ndimoziva zvisungo zvenyu mamarriages ose panoroorwa mukadzi hapashaikwi munhu anoti chii anoti uyu handimudi saka isusu kana tikazviona zvakadaro ngatizvipei mukana wokuti chii isusu vaviri ti uonesane kuti ayi ukasva zvadai isusu ngati tisatevedzere vamwe nokuti tikatevedzera tikadanza to their tune zvakureva kuti isusu nyangwe tikaita vana vanenge vachitongwa nevanhu yava nyangwe tikaita wati ever chatinoita chichatongwa neveukama saka the best ndechokuti isusu tichengetedze rudo rwedu tiri vaviri mr and mrs mupasi blissful marriage was blessed with three children two boys and a girl they have managed to send their children to school who are successful in their field of expertise. Ndine vana vatatu, musikana mumwe chete nevakomana vaviri. Pavana vangu hapana ane disability, vose vanoona vari right. Pavana vangu eh, vakadzidza ndokadzidza kusvika kusvika pauniversity level vakomana mukomana nemusikana Eh, musikana uyu mukomana mudiki ndiye akazongoita wake zvake usimbe wekuenda kuchikoro asi fom fo akasvika wake takashingairira kuti eh, munoziva kuti zvinowanza kuitika munhu ane disability eh, ukaita vana vako Kazhinji vana ivavo vanenge vachitaridzwa kuti vachaitii ah, vana vava vane munhu ane urema saka i think we must lead by example as much as possible ndo zvakazama kuita izvozvo kuti tidzidzise vana ivavo uh, through all the hardships but takaramba tichishingirira kuti vana vaende kuchikoro ivavo zvimwe taitoshaiwa asi taiona kuti chero patigere panapa tingadai takaextenda imba tine yadhi yakati kurei asi akaona kuti ah, ngatitombomira zvose izvi zvimwe zvese tingakunwa sana vedu ngavadzidze mr and mrs mpasi share their secret to their long and happy marriage secret inoita yakaita kuti tigare chose makore makore saya ndeyekuti munhu anonzwisisa haasi munhu uya ane hasha Munhu anoti nyange tikaita pakaita problem pamba tikagara pasi tikataura kuti ha saka toisolva sei to totenderana pamwe chete haasi munhu uyo anozviitira kuti inini e, ndini zindoga ndoita zvandoda ndini baba ndini chii saka ndo secret hombe plus munhu asina hasha generally he is quiet good communication vuka communication ndiyo foundation e, e, good marriage kazhinji mamarriages anoparara anoda kuti pane pasina pane pane poor communication munhu umwe achingoti zvangofunga kuita unongoita asingaudzi mumwe uye umwe unozoshandisa kungoona ah kuzvii zvakuitika hazvii zvakuitika saka pakangodaro saizvozvo panowanza kunge pachikanganisika zvo nokuti pane pasina kuwirirana pane zvinenge zvichiitika pakangova nemazvake mazvake haa ah, zvinazvifambi zvakanaka mumba saka isu ndiye mwani ngati secret yedu good communication between us kubva tichitanga zvinhu zvose zvachingwa pachena for better for worse Mr. and Mrs. Mpasi have gone through a lot of challenges in their marriage life, but they have soldiered on and still love is in the air. We're taking a short break. Stay tuned.

Betty Mupasi is an enterprising, hardworking woman who is complimented by her supportive husband. Ndorangarira zvikuru makore iwawo anga akaoma zvikuru vana 2008 zvakaita mai vava eh, vaona kuti zvinhu hazvina mira zvakanaka maresources ava mashoma wonya kuti zama zvataizama kuita vai vakauya vakati ha ini rega ndibofunga kuti ndinodii ndipo pinda ndinotengesa tengesa mutown ah ndikatomborambisa ndikati ah mutengesa mutown munotangira papi papi unotown yakangozara every corner ine vendor asi vakaita she was very brave she could brace um, harsh weathers achinda achinotengesa kubva maswits chaiwo chaivo achitotengesa maswit vakazopinda mune imwe skimu yavaitengesa maairtime ikati yaitawo contract yavaita nomumwe munhu aihodhesa maatime aihodhesa vanhu vakawanda macorners achidii so she was one of them and she became one of her best customers because vaikesha pamafridays the week ah tikatona zvinhu zvakutofamba vaitoti every week vaiti vaya nemagrocery mumba mukusangana navamwe muya ndo zvakanaka kuenda out ikokuyako unosangana navamwe then wana mamaideas vakati kaiti mboita ndichimbotsvakawo zvinhu bhosa ndichihotengesa tidi tidi tidi imwe nguva vaitokwanisa kuti vo voenda nezvihembe zvavanenge vawana izvozvo zvavanenge vadiro vatsvaka tsvaka vojenda vamwe madzimai aenda kunana mbiringwa kumaruzevha vachino kumaruzevha hakuna mari yakawanda asi kana ukati toda kuti ndikakupa chihembe changu ndoda gara mune nzungu kakuti chibage kana chii vakanoita izvozvo vakadzoka vane ma, ma, ma 50 kg masaka echibage vaenda kuna nambere wow I, I, i was really surprised kuti how did you manage this having ventured into vending business Betty Mpasi continued to work hard to expand her business. At one time, she got into cross-border trading and today she runs a variety of businesses. Ini ndinoita mubato wemaoko yakati wandeu E, chekutanga ndinopfuwa huku e, ndinopfuwa ndiri pano pamba ndichinotengesawo kunzvimbo dzakasiyana ndotengeserawo makastoma ari muno mudhuze ndotengeserawo e, kuti mutauni kumarestaurant mai mpasi takazivana panyaya yeprojekti yehuku ndiye akandidzidzisa kuchengeta huku kubva ipapo ndiko tapakajairana ndofunga tava ne3 years

ndichitengesa zvo zvakare asi ndinosona nemaoko handina meshini chandongoda kungotungirirwa tsono ndotongoshandisa vana kutungira tsono asi ndichiita zvangu ndosonera zvangu ndega nemaoko ndosona mapilo vanozviti zvimakushini macontinental nemaregular pillows nemaneck pillows e, ndichitengesa futi munharaunda imo muno nekune kwandinoenda ngowana ndoisowanzoisa maadvert angu muma mafacebooks nemawhatsapp groups ah, ini handitomboshandisi maziso ini chero kusina magetsi chero pai chero murima chaiko ndechitosona zvangu nguva as long as ndichi ndangowana munhu anonditungirira tsono chete ah, ndine chitongosona hapana maziso anoshanda chanoshanda maoko ndoinondondiratidza kuti zviri straight here kana kuti hazvisi straight nekushandisa mapini Chiinda mberi kuti vati tsono yangu ndisabude muline. Hazvidi kuona izvi penyu. Akuudza kuti ziso ndoroshanda neyani. Ziso harishandi shu. Mai wee kana. Eh kucheka zvakabhenda it's normal. Izvo kune munhu anoona anoona. Kana as long as asina mapin it's normal. Zvese izvi zvine muchizviita muchimirira kuti huku muchichovha time here because kana murima imagara muzvese munoita murima zvesu taisa murima isa tina basa nerima tina basa nekuona isu kana kana ndapedza kucheka ma mabetting yangu ndotutira mabetting yacho daimwe mukati then end product yacho dai inozobuda yakadai ndo mapillow andinosona aya then after ma, ma, besides mapillow yawa ndinoisa tumacushini itwo vamwe vanozviti tumasweet zvinonyanya kushanda pamasofa as enterprising as she is betty is also into beadwork and she makes handbags and wallets ndinoruka zvakare mabag ma ndichishandisa mabeads ndichitengesa futi kuma kuvanhu vakasiyana siyana futi mucommunity imomo kana chadai manje chee chakura so seizvezvi so mhm. then chine chandechienzanisa kusvika chasvika uku kana chapera ndozorukira zasi kwacho kunoku then is now a pace ndozoruka kana chida kuti chiite chisling bag ndoruka chi ndoruka chi handle yacho se iriri rapera iri hmm. chisling bag changu ndinenge ndachena then nerimwe iri iri rapera iri ndiye ndakuzokutengesera hangu 60 dollars Betty is also into peanut butter making and she recently bought a peanut butter making machine having been producing it using the traditional method. Dovi, ndinoita dovi futi. Uh, dovi ni handina hangu time ndariita ndane 2 weeks ndatsvaga machine yedovi. but for kubva kudhara ndaisiriita dovi ndichikuya neguyo ndotova neguyo pano ndichitokuya neguyo ndichitotswa nzungu ndichitokuya ndichifamba door to door ndichitengesa dovi saka zvinhu zvandakura ndichingoita iye zvino ndopandakazoti a ah, Zvimari izvi zvehuku zvandawana zviri nani nditenge meshini wedovi kuitira kuti labour iitewo ichirujisika. Mrs Mpasi is a committee member in the Emganwini Intersection Community Garden established to help in nutritional needs of the community. On her small portion of the garden, she produces vegetables, onions, tomatoes and green pepper. Ndiri murimi ndinorima ndoenda kumagarden emacommunity gardens ndoshanda nevamwe mumacommunity gardens tichirimawo maproducts akanenge achinzi arimwe panguva iyoyo mrs mupasi siyamazi kakhulu is one of our members lape garden ungcommittee member in this garden mrs pasi sisebenzelayo kakhulu in this garden and in terms of ukulima lapho yalima konke singaze si-exchange amacrops senzeni

Owakumbhida muhle kakhulu even lamatamatisi yinto eziphumelelayo kuhle. Mister Mpasi always give his wife moral support in her business ventures and sometimes he supports her financially. Ndingadini chandinokwanisa hangu kuvapa zvikuru imoral support kungovakurudzira kuti varambe vachiita zvavanoita nefinancial support pamwe pazvinei zvangotiwo a ah, eh, apa zvaramba kubatana ini kana ndine zvandine ndinazvo panguva iyoyo ndoita kuti zvidi zvifambe asi chinoda chinodiwa zvikuru kana munhu achiita chinhu chaanoita ikurudziro eh, ndoramba achivakurudzira handi ndotomeka shuwa kuti hatiiti zvinhu zvoita kuti vaore mwoyo pane zvavanoita munguva unosangana nemachallenges asi kukurudzirana kwakanaka kunoita kuti munhu arambe aine simba rokuita zvaari kuita

Kana uri munhu asingaoni asi chunhu chandakadzidza ndechokuti inini I must show the community kuti inini handidi kuitirwa ndoda kuzviitira handidi kuti nditi kwanzi ndimuke ndichimangwana ndichinokumbira kuti ndipewo muriwo ini ndine lendi ndichikwanisa kuzviitira kana kuti ndipeiwo chakati e, ini ndichikwanisa kushanda nemaoko angu nekuti ini chandinoziva ndechokuti maoko ako anokupa mari maoko ako anokupa zvaunoda ukamatora ukamagarira haana zvaanodi zvaanokupa saka isusu maoko edu whatever you do with your hands mwari anozviblesa mrs betty mupasi has a vision of growing a sewing business and she is need of an electric sewing machine so that she can increase her production she also needs a bigger space for her business pakusona apa ndiye ndichida meshinari kuti ndisone because inini ndinogona kusona hembe nemaoko asi chinozondinetsa chinozonditorera time handiti imean kusona mapilo ma nemaoko time inozova consumed iniwo une macustomar uri ndoda mapilo 20 then iwo will take long saka sometimes unozotadza kumita macustomers ako saka ndiwo problem yandinayo asi otherwise kana uchingoita nezvinhu zvako nemaoko ako unova unowana haushayi haushayi hanzi apunyaira hashayi musodzi mr and mrs mpasi have memorable moments in their journey of life and they cherish these priceless moments ngati
pane rimwe gore ha gore rarakaoma ranga riri gore renzara iyoro Eh, saka amupasi vakangosvika rimwe zuva vakati ah, mudzimai wangu isusu nyangwe tichitambura tine nzara eh, nhasi hendei timbonodyawo out ndikati ah, mumba musina kana chinhu zvikanzi haa ah, mai mwana zvekuti mumba mune chinhu kana kuti hamuna chinhu nhasi tiri kunodya out apa surprisingly vakabva vandivigira dinner dress it was my first time kupfeka dinner dress ndakabva ndangovigirwa dinner dress ranga rakanaka nanhasi nyangwe ndikaripfeka vanhu vanoona sekuti its a new one but ndidress remakore ravakanditengera takabva tainda tikatombonowo spenda just a night muhotel navamupasi that was a nice day and handiri kanga muziva iro ndo pandakanyatsoona kuti ya this man really loves me rudo rwunooneka zvikuru panguva inenge yakaoma zvinhu Kazhinji panguva yematambudziko ndopanoona dzimba dzichidona ipapo nokuti pane pasina kutaurana kwakanaka mnhu anenge achingofunga kuti ha uyu murume haana zvaanobetsera chingotambura kudai asi mai vakamira neni in tough times mr and mrs mpasi have words of encouragement to persons with disabilities ini ndinoti disability is not inability pakuti iko As long as wakapiwa umwe mutezo unokwanisa kukubetsera muupenyu hwako kuti urarame handioni chikonzero chokuti ungatadza ku, kuita rimwe basa because chidiki ichocho chaunacho ndo chinofanira kudii kuti chikubetsere kana wakasiirwa maoko ukanyemwa maziso chishandisa maoko iyawo kuti akubetsere kuita chinoita kuti urarame nokuti ukasadodaro upenyu hunokuomera tikararama nokutsvaga kuvanhu kana kukumbira kuvanhu mangwana vanhu yavo vakamuka vasipo uchaita sei disability is not inability itheme yava mudisability fraternity kwenguva yakawanda asi ameno pamwe inenge isiri kubatika zvakanaka kune vamwe kana kuti mikana ndoinenge ichisiyana asi ndovanga zvazvingangoreva patimu iyoyi ndezvekuti eh, munhu shandisa mukana wanokwanisa kuwana nenzira iri nani ingakupa upenyu huri nani usingashoreki ini ndakadzidziswa namai vangu kuti usavimbe usa nemunhu nokuti mangwana anomuka asipo unochema nhamo mbiri Unochema nhamo yekufirwa, ugochema nhamo yekutambura kuti ayi manje ndichatangira papi. Saka kuzvishandira iwe wega nemaoko ako zvinokusimudzira kuti mangwana ukwanise kudini? Kurarama pachako, ukwanise kuzviitira. Hapana chinhu chatisingagoni kuita vanhu vasingaone as long as tine maoko edu. Eh, kukumbira ehe vanhu tinogona kunokumbira. Wakumbira chitora mari iyoyo yawapiwa. uchinotanga chimwe chunhu uchinotanga kutenga chero masuwiti chaiwo chaiwo uchitenderera zvawawana
izvozvo zvishandise kuti uzvisimudzire uchienda mberi iye zvino mukanyatsoongorora ndofunga vanhu vari kuwana mari mustreet yezvino hazvichafanani nezvazvaiita makore okuma80s nekuma90s koko zvinosati zvanyatsoipa zvishoma zvawawana chifunga kuti chii chandingaita kuti ndiraudzire nezvandaona izvozvo kuti penyu huende mberi We asked Mr and Mrs Mpasi if they know each other's favorite tourist destination. Dream holiday ya madam wangu soko sokuona kwandakaita. I Victoria Falls. Victoria Falls vanoida chaizvo takamboenda hapo. Imwe nguva saka ndichidaro zvavakachimbotaura zvacho takamboenda ku Falls ikoko. tika i think that was 2013 kati ah kuforos kwacho kwatinongonzwa shuwa tokufa kuti satambosvikako zikatimbosvikako vakakufarira zvekuti i think if such a chance would come again ndokwavangada kuti vadzokireko ndiyo dream holiday yavo yevictoria falls ah, dream holiday yababa ivictoria falls asi ivo vanoda kuti tiinde by plane last time taitomboti a ah, toda dei tatakwanisa kureje kutsvaga mari tambonokwira ndege timboenda kuvictoria falls tikatomboita mainquiries mrs betty mupasi is inspired by the first lady amai auxilia munangagwa because of the philanthropic work she does inini munhu andoshuva kuona muupenyu ndi ye excellent mai munangagwa e, Ndinoona mabasa avanoita nguva zhinji mutv achibuda umu handoshuva kuti dei ndambovaonawo kuda dzimwe nhambo vangandikurudzira pamabasa angu andinoita namaoko ndikusvikewo mberi ndisarambe ndiri pawani nzvimbo Mr and Mrs Mpasi have their favorite local musicians who inspire them through their music muno muzimbabwe ndinofarira leonard shakata mashoko enziyo dzake anondivaka nacharles na charamba haa kana ndichinzwa nziyo dzake ndinonzwa kusununguka zvakanyanya ndinofarira music yakaita sana victor kunonga